Aýakdakä tutmak ýykylan eline, Tutmaklykdyr Pygamber ýoluna. Salam, hormat we muhabbet siz aziz görüji we diňlewjilere. Hormatly ýüreksüýer we ynsansüýer dostlar! Wideoda görüşiňiz ýaly, Masum, aziz we naçar doganjygymyz Rukýa jan köp zamandan bäri jildi bir kesellik bilen garşylaşyp gelýär. Onuň köp, kän, başga gyzlar ýaly ýaşaýşy, olar bile bilelikde oýnaýşy, araýyş edip, Bezenek mekdepdir, medresedir okýasy gelýär bir alam aýdylmadyk we diýilmedik arzuwlary ýüreginde gömýär. Masum uýajygymyzyň ýüzünde, gözünde bul diýip öten sözlerimizden kän, kän arzuwlardyr umytlar görülýär. Emma onuň umytlaryny byljyldy kesellik, kassap, Ete ötgür pyçak bilen kesen ýaly kalbyndan gün der ulaldygyça derkew fahmi köpeldigiçe kesip kesip gyrkyp gyrkyp alýor Howa aziz mähriban ýürekküýer wa ynsansüýer dostlar geliň bul magsup çehre wa magsuum gözlerde görünýän umytlaryň ýürekden kesilmäne goýmaly saralyp solmasyn el ele berip Birek-birege birek seslenip müňlere Allatagalanyň şyfasy bilen sähetine gowuşmagyna sebäp bolalyň. Geliňler bir ýykylan elini tutup Pygamber ýoluny tutalyň.

Ýene hem hususan juwanlarymyzdan, ýaşulylarymyzdan hemmejiklerinden ähtiramana haýyş etýän, biziň şul ýamyzyň, kameramen ýakyn geliň, ýamyzyň halyna bakyňlar, eger-de beşer hem bolsa muňa takat etmegi gaty agyr. Garaň şul halata garaňlar. Şunuň halatyny görüň, ellerini görüň, garaň ellerine ýagşyja garaňlar, getir kameramen ýakyn garaň, şul ynsan ýany bul halatda nara kam takat edebiler. Eger-de biz, halkymyz, milletimiz, tüjarlarymyz, juwanlarymyz her bir ülkede bolsa, her ýerde bolsa, biziň Eger-de bu gün bizler doganymyz çünki bul, öwladymyz. Munuň elini bu gün eger bizler tutmasak, bizleriň hem gelejek nesillerimiz, öwlatlarymyzyň elini tutjak ýok. Aýratyn siz täjirlerden, ýa siz Haryçda ýaşaýan juwanlarymyzdan ehtiramana, ehtiramana haýyş. Görüň, şul aýlamyzyň Dadyna ýetişiň. Hudawand sizlere ajry azim berer. Çünki görüň kança sapar şuny e, doktora daýza owal bilen e, siz özüňiz tanyşdyryň geçiriň. Bul gyzyň nämesi bolýarsyňyz? Enesi. Enesi bolýan. E, Enesi bol enesi bolýarsyňyz. Hala çeli kaýse tüjarlarymyzdan böra e, bul keselimizi bir iadat etmek üçin ýa görmek üçin ýa bir kömekleri geldimi? Gelen ýok. Hiç kimden hem kömek gelen ýok. Bir sizden geldi Rozaý.

Öwladymyza Öz öwladyňyz diýor, öz gyz doganyňyz diýor, muňa eýe çykyň diýor, was-has ediň diýor. Näme üçin? Hemmäňizden ähtiramana haýyş, bu gyz doganymyza, Rukyýa jana, elbetde, görüň, ata jana hältek aýdýar ekenler, Tört lukma nany halal öwladyma, familima getireýin diýip. Bul öwladyny tadawi etdirsinmi, familiny baksynmy, onda hem bul şeraýatda. E, teşekkür wagtlaryňyzy köp almaýos. Näme diýer? Ýene hem ýam turun tek ýeriňden apym. Görüň mana, ýene hem men size görkezeýin. Ke kelläň göter apym. Muňa garaň. Görüň munuň halatlaryny. Şundan görüňler. Aýaklaryna garaňlar soň. Kameramen, bul aýaklaryna garaň. Eger-de bul halatda şul gyz doganymyza sizler kömek etseňizler, şunuň elinden tutsaňyzlar, Hudawand munuň Sizleri sowapdan binesip goýmaz. Teşekkür. Minnetdar eziz doganymyz size hem e, gyzyňyza hem geçmiş bolsun Allah şifalar bersin. İnşallah mana bizler Türkmen FM tarafından geldik ve hem de YouTube kanalda Muny paýlaşas jahan boýy görer inşallah hatmen bu gyzymyzyň ýa ýamyzyň doganymyzyň hatmen elinden tutjak bir sahawatment tajirimiz tapylar. Ahyrynda ýene hem sizden bir sapar tikrardan soraýan egerde kaýsy aýdyp diýjegiňiz bolsa bu türkmen türkmen fmyky siziň hyzmatyňyzda aýdybilersiňiz.